Di political crisis for Rivers state e be like wetin no go get ending because everyday you go hear one new angle towards di resolution of di problem. Di tori wey e enter now na sey dem don hand a fresh condition to di suspended rivers state govnor siminalayi fubara to escape impeachment as rumours dey very strong say president bola tinubu go fit return am to office on thursday june twelve. Politics Nigeria for dia report, dem say Rivers State Chairman of di All Progressives Congress, APC, Chief Tony Okocha, e don accuse di govnor say e no dey show commitment to peace or di political healing afta di crisis for di state. According to Okocha, e say im go fit confam say dem no get any reconciliation effort wen e dey underway for Rivers. Okocha dey tok dis one during one press briefing for Abuja. E say di suspended govnor, Fubara, e no make any move to reconcile wit di lawmakers. e say and na dat one be di only genuine reconciliation wey e go fit save am from impeachment, e say because of di judgement of di supreme court as e concern di legislators. Una go recall say for March eighteen, President Bola Tinubu E declare state of emergency for Rivers State and dat state of emergency come bring about di suspension of di govnor, Siminalayi Fubara, im deputy, Odo and also di speaker, Amaewhule and di members of di state house of assembly. Na there di president come appoint Vice Admiral retired Ibok Ete Ibas to administer di state for six months. Despite reports say Fubara e dey visit Wike, e dey visit President Tinubu and also speculation come dey dey say im go likely too defect from di peoples democratic party to di all progressives congress apc okocha say even if e do any of those ones e say e no go remove di govnor from accountability according to okocha if fubara join apc e no get anything to do wit di state of emergency for rivers state e say e since dem no go fit forgive am because he come our party. He say no, no be true. He never talk to me about that one. He say he go enter APC through the door, no be through window. He say he get procedures to take defect. E say politics dey local so e must defect from im ward and none of di ward chairman don confam any such move. Okocha come repeat say Fubara suspension e no get political undertone. E say but na wetin im term as di govnor misdemeanour na im be misbehaviour of di suspended govnor Fubara. E say no forget o, supreme court tok say Rivers state no get any government and becos of dat one, di president needed to do something na im make state of emergency come. di latest warning e say e dey bring about concerns wen former govnor and current minister of di federal capital territory nyesom wike don tok say fubara no dey make any visible reconciliation effort wike wen e dey tok for one press conference bifor e say E for advise against di emergency declaration and di bin dey consult am say because e support make di lawmakers dem impeach Fubara. Kontri pipo dis tori wen e dey come from di chairman of di all progressives congress for Rivers state, Chief Tony Okocha, e come be like one discordant tune as dem go talk am for English because the impression wey people don dey get now be say dem don dey resolve the Rivers debacle. So why Okocha come dey talk this one wey e dey talk? Abi im dey talk on behalf of wike or na im own carry talk be this one abi him get personal grasp because from the story line say the governor suspended governor e never come meet am e never come follow am talk So im dey feel say dem dey despise am for di scheme of things as di state chairman of di APC and if di governor wan jump come im party, im suppose to dey carried along or wetin be di basis for dis talk wey Tony Okocha, di APC state chairman dey talk so. e don dey point out sey de Fubara reconciliation e come be like sey na wit Wike and Mister President alone. What about de legislators dem wey dem dey determined to impeach am? Dis na litmus test because political watchers e dey see am sey na Wike Na im be di issue for Rivers State, di legislators dem no be to disrespect dem, na wetin Wike want make dem do apparently na im dem go do. So if you target di head, di body go fall in line, maybe na dat one make Fubara dey focus on Wike and President Tinubu for im reconciliation effort however from di body language of di apc state chairman make fubara too still reach out to di martins amaewhule and im members for all inclusive peace and reconciliation After all, e don already start am, e no go take am anything, rather e go even boost im chances of coming back shortly. I think na good counsel Okocha give, even though the way e take present am may be suspect. Wetin you think?